کہیں قسمی وقفہ نئیں پیا ݙیندا، نہ کوئی ݙینہہ نکلدا پئے تے نہ ہی کوئی یعنی کہ دھپ نکلی اے، نہ کوئی چٹکا نکلا اے، ہر بندہ ایویں ٻس بھا تے ٻیٹھا اے، کوئی سوڑ اچ وڑا پئے، کوئی کیویں کوئی کیویں تاں مطلب آکھݨ دا اے کہ سارے دوست پالے دی وجہ توں سوڑی چ بڑے پین تے دوست بیچارے کیا کر سکدے کہ موسم جو ایو جی آ گئے سیں اتفاق دے نال موسم ایسا آ گئے تے سیں کیا آکھ سکدے ہیں سیں تاں قسمت دے نال اے دیہاڑے آندے ہیں تاں پاکستان ہی او واحد خوش قسمت ملک ہے سیں جتھاں کہ کم از کم چار موسم اللہ دے فضل و کرم نال آندے ہیں۔ تاں بسم اللہ کریندے ہیں سہی پروگرام دا باقاعدہ آغاز کریندے ہیں سہی استاد الشعراء دے کہیں کلام دے نال میں کیوں آکھاں اݨچتا آئے میں کیوں آکھاں اݨچتا آئے کاں آن آکھئے، میکوں سمجھ نی آئی۔ میڈو منہ کر کے کاں ترائے واری مزمان آکھئے، میکوں سمجھ نی آئی۔ کاں رات ڈسی، کاں ٹیم ڈسیا، مکران آکھئے، میکوں سمجھ نی آئی۔ اوکوں سیفل آکھن اٹکدا ہا، کاں خان آکھئے، میکوں سمجھ نی آئی۔ ایہ فیصل ریاض صاحب سلام کریندے پئن سئیں۔ وعلیکم سلام۔ ہیں جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھی وئے تے شالا تتی واہ نہ لگے دوستو تاں مقصد آکھن دے کہ اج کل دے جڑے حالات واقعات ہیں افرا تفری دا دور ہے نفسا نفسی دا عالم ہے ان دے وچ چار سنگتی اگر ساڈے نال کٹھے تھی باندن تاں میں یہ سمجھدا کہ وڈی فخر دی گال ہے وڈی وڈائی دی گالھ اے محمد نبی اختر ڈیرہ سمیل خان توں سلام پیش کریندا پئے سئیں وعلیکم سلام سئیں دوستو کنان دوستاں دا نیٹ خراب اے کیونکہ موسمی صورتحال دی وجہ توں بعض دفعہ نیٹ بھی نہیں سپورٹ کریندا پئے ہوندا سی دوستو اج جیڑی میں تواکوں ہک کہانی سناونی ہے او سو پرسینٹ حقیقت مبنی کہانی ہے او اے ہے کہ شام دا ہک بندہ ہئی سیریا دا جیڑا کہ کینسر دے وچ مبتلا ہئی او کینسر نال لڑدا لڑدا لڑدا علاج معالجہ کرویندا حتیٰ کہ او بیرون ملک بھی گیا اون ون کے اپنا علاج معالجہ کراون دی پوری کوشش کرو

یہ آدھے کہ میرے دل ایک ترس ہے میں ایک نو ان دے گھر دا ایڈریس پوچھا ہے پہلے تو یہ تھوڑی جی گھبرائی ہے یہاں کہ میرے گھر میرے بچے ہوندے ہیں تے تو مہربانی کر میں کو میرے گھر دے وچ بےزت نہ کر تو بیا جیڑی جھا تے آکھیں میں تے نال ونجن واسطے تیار ہاں

یہ بیچاری گھر ولن لگی ہے این کو کچھ پیسے دیتے ہیں یہ کہ خالی ہاتھ نہ ون اپنے بالن واسطے کچھ کھاون پیون دا سامان گن یہ گھر والا ہے این آ کے اپنے نوکروں کو سدے این ہک مہینے دا یعنی چار بندہ دا جتنا راشن آئی وہ ہی پیک کروائے پیک کراؤن دے بعد ایں اے اپنی گڈی سٹارٹ کیتی ہے اے آدھے کہ میں اوندے گھر گیا سویرے سویرے تے میں ونج کے دروازہ کھول کھڑکا ہے میں ونج کے پورے مہینے دا راشن لیتا ہے تے کچھ پیسے لیتن کہ تیرے مہینے دا گزر بسر تھی ویسی

میں وت دروازہ کھڑکائے میں چپ کر کے اندے اندے وچ رکھ کے اپنا اندے جڑا گیراج آئی یا اندا گھر آئی اندے چار دیواری دے اندر پورے مہینے دا راشن رکھ کے تے اندے پورے مہینے دا خرچہ رکھ کے میں واپس آ گیا آدھے وقت ایک مہینہ میں تالے کے حد دا ڈتا کم بند ہے ادھے ایویں سلسلہ کار چلدا رہ گئے ہک سال گزر گئے دو سال گزر گئے پانچ سال گزر گئے دہ سال گزر گئے وی سال گزر گئے وی سال دے بعد یہ بندہ آدھے کہ میری طبیعت خراب تھی ہونی شروع تھی اکبر علی بھائی منیر الیکٹرانکس تو سارے پروگرام میں لنگ گئے سب خوش آمدید آتے جڑے ویلے آتے کہ میری طبیعت خراب تھی ہے میں اپنے بالوں کو سدے میں کہے کہ میرے خزانے دے وچ فلانی جا تے میرا خزانہ ہے یہ انہیں چابیاں ہیں ان دے وچ ایک وصیت نامہ لکھا پی ہے ان دے تے سختی نال عمل کرنا ہے

اخیر جڑے ویلے ویلے تھے نا انہوں نے ذہن چاہیے کہ بابا ایک وسیعت کر گیا ہی کہ میری تجوری کھلے سو تو اندھے وچ میری وسیعت لکھی پئی ہے انہوں وسیعت دیٹھی ہے تو اندھے وچ لکھا پیا ہی فلاں محلہ فلاں گھر اندھے وچ ہر مہینے دی پہلی تاریخ ہوں تو سا اتنا راشن اتنے کپڑے اتنے پیسے ہر مہینے دے منن

او اتھاں ساک وصیت لکھ گئے او اس دنیا تو ٹر گئے تے او وصیت کر گئے کہ میرے بعد تساں اے راشن بھی پہنچاونا ہے تے تساں اے پیسے بھی پہنچاونا ہے او خاتون نے انہاں دے ہاتھ بھر کے آکھا کہ ہن میرے بیٹے دی نوکری لگ گئی ہے اساں پہلی تنخواہ جڑی ہے کل کیتی ہے

پہلے پہلے غلام مصطفی ارائیں، زہیب سواگ، منور حسین ڄام جیڑھے دوست احباب پروگرام ݙیدے پئے وے پہلی پہلی بجھارت گھتیندا پیاں چاتم پیار کولو چاتم پیار کنوں سٹم لاچار کنوں پچھم گھامݨ سچار کولو سچ اے کوڑ اے۔ اے سی ساڈی اج دی پہلی بجارت چاتم پیار کنوں سٹم لاچار کنوں ونج پچھم گامن سچار کنوں سچ اے کوڑے اے سی ساڈی پہلی بجارت سائیں آؤ سی ہوں ڈوجی بجارت والے پاسے ڈلدے ہیں سائیں کہ ٻاہروں آیا ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا اے ہے جی ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت محمد خلیل صاحب سانجھ کیتی پین ساڈے سر ذمہ واریاں بہوں ساریاں ساڈے شوق شاہانے خاک تھئے ہر خواب دو تر تر ڈیدھیں ہوئیں اساں پوہ دی رات سجاگ تھئے اساں دھاڑاں ان پھر لوکاں دیاں ساڈے بدن تے سو سو چاک تھئے کوئی حوصلے قاصر نئیں ڈیندا اساں بال یتیم دے

سچ اے کوڑ اے۔ اے ہیسیں اج دی ساڈی پہلی بجارت۔ شوکر رینجر توں تونسہ شریف توں ساڈے پروگرام اچ لنگ گئے۔ اساں اوکوں دل دیاں عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آدھدے ہیں۔ تے باہروں آیا ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا۔ اے ہے ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت سائیں۔ قاسم شاہانی صاحب مرشد وسدے رہو شالا سائیں۔ اے قاسم شاہانی صاحب اپنے شہر دا ناں لکھیسو سائیں۔ کتھوں الویندے پئے ویسیں کیونکہ ساکوں اوں ویلے تک پتہ نہیں لگدا کہ تساں کتھوں الویندے پئے وے جے تک تساں اپنے شہر دا ناں نہ لکھو تاں دوستو تساں سارے این پروگرام دے وچ سانج بھی کر سکدے وے لائیو بھی سارے نال شمولیت کر سکدے وے اگر کوئی دوست اپنا یعنی کوئی سانج رلاونا چاہے تاں سارے تے کوئی فرمائش کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکدے ہو تاں سانجھ کیتی ہے محمد شکیل نے وہ حلف اٹھا کے مکر گیا ہے اساں کال اچ بہت جلدی دے نال تھا میسج اتو تے لگا ویندا ہے اساں کال اچ پھس گئے پھسے رہ گئے ہیں سارے منہ تے چاٹاں وقت دیاں اساں بہوں

تے میں سردار عبدالحق نیازی صاحب انہاں دی نظر ہک خوبصورت جیا ڈوڑھا پیا کرینا کہ تیڈا روح وی سنج ساڈا بیلا بر اے سال تباہ ہے پائے مارے ہر جھوک تباہ ویران ہمبا اینویں لگدا ہے پھیرا دیہہ مارے تے ودے بے گھر تھی کے رلدے ہیں سک وقت دی گردش دریہہ مارے تے ڈوہیں موئے ہیں ارشد پانی توں تیکوں چھل مارے سک اتریہہ مارے موسم دی خرابی دی وجہ توں دوستو تھوڑا جہا گلا خراب ہے لیکن میں بھی ایڈو یہ کھا دیا نا گڑ کھا دیا نا سہیں تاکہ تساں دوستان دے نال میری یہ گال مہاڑ بھی چل دی رہے ونے

اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے قمر بخاری صاحب سانج کیتی سائیں اساں اساں جیت دے سوچ کے ٹردے ہیں ساڈا ہار تے متھا ونج لگدا ہے جے دشمن کولوں بچ نکلوں ہن یار تے متھا ونج لگدا ہے اے قمر اندھارا وا تسے دیوار تے متھا ونج لگدا ہے اگو آدھے اونوں پیر نکل دن کھاری چوں اڈوتار تے متھا ونج لگدے۔ واہ واہ تے واہ واہ سوہنی سانجھ کیتی وے حاجی جاوید عباس صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام حاجی صاحب کتھوں بلیندے پئے وے اپنی جھا دا ناں ضرور لکھا کرو مخمور قلندری سائیں انہاں دا کوئی نئیں نئیں تانگھ رچی ہے۔ کوئی تاں اینے تہنگ رچی ہے اجاں تاں نندر کچی ہے اوندیاں زلفاں کوں ون چھیڑس ہوا پاگل دی بچی ہے اوندیاں زلفاں کوں ون چھیڑس ہوا پاگل دی بچی ہے اللہ پاک آپ کو ہر لمحہ خوش سلامت رکھے آمین برا میڈا تاں دوستو کوئی سنگتی کوئی سوال نہیں پیا کریندا کوئی سوال کرے سو تو اساں انہیں جواب دے سوں تاکہ اساں پروگرام کو تھوڑا جہا اگو تے جاری رکھ سکوں بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے سامن کو ترس آوے تے نندر آوے محمد قاسم ٹیوانا صاحب کیڑی جا تو سائیں اپنی جا دا نام لکھا کرو ملک باقر سواگ سارے پروگرام اچ لنگ گئے تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ان اساں انہاں کو پروگرام دے وچ خوش آمدید آدھے ہیں منیر حسین آدھا پہ نائس محمد امجد بپی صاحب آدھا پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نویں کوٹ تو تاں اگوں کوئی دوست نے ہوں وقت سانج کیتی ہے کہ بھولے بھولے اینویں ہوندن پیریں چھالے اینویں ہوندن ہجر دیاں راتاں اینویں ہوندین پودھے پالے اینویں ہوندن کوکاں سݨ کے کینی اٹھدے وستی والے اینویں ہوندن اگو آدھے سئیں زنگلے زنگلے رہ ویندے ہن تانگ دے تالے اینویں ہوندن سوچ دا دریا ترنا پوسی لوک ابالے اینویں ہوندن ڈیوے دا گھر اینویں ہوندا ہے جالے کالے اینویں ہوندن سائیں خالد خاور سائیں نیدو کھوسہ کمال دی محبت کیتی ہوئے سائیں زبردست سرائیکی قومی سیرت صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر قاسم سیاہانی آف پل قمبر بسم اللہ قاسم سیاݨی صاحب وسو پئے جیوو پئے شالا ساڈا اتھاں انتہائی محترم بھرا رہندا ہے مصطفی آدم سئیں اساں کڈہیں ویلے کویلے اوں پاسے ونجوں تاں اساں ضرور انہاں کو مل کے آنے ہاں قاسم سیاݨی صاحب تساں اپنا اساں کو رابطہ نمبر شیئر کر ڈیسو تاں انشاء اللہ اساں جڈن وی تہنسے آسوں پل کمبر تے آسوں تاں تھاکوں اساں ضرور مل کے ویسوں وت دل تاں ساوے پیلے ہوندن اکھیں دے رنگ رتا ہوندے بھاویں برف تے جھیل تو آمدن ہنج دا پانی تتا ہوندے کیڑا کیڑا نال ٹرا ہا کیڑا کیڑا نال ٹرا ہا اے تاں پتا پت ہوندے ارشد

سر گھنا کے سر منا کے پچھاں بھنا اے ساڈی ڈوجھی بجارت اس شرط نے در دے اجازت ڈیندا ہے ڈیں کتھ پردیس اچ تھوڑے تیری لمن دے وچ متاں کاں گھنجوندی پلکاں دیاں پندھ چا ٹورے میڈی منت مراج اچ نال نہ چھوڑیں رنگ لگن جناب نو ڈوڑے کریں جھبدے کوشش واپسی دی مینوں یار میکوں مار نہ کتھائیں نہ چھوڑیں تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ انتہائی مٹھا بھرا ہے سونا سنگتی ہے انہاں دا خوبصورت چینل ہے جیندے وچ کھانے پکانے دا مکمل بندوبست ہوندے جیڑھی شے وی تساں پکاوݨ لگو تھل فوڈ سیکرٹ دے اتوں ویڈیو ݙیکھ کے بݨاؤ تھک مزہ آویسی۔ ریئلی کہ بہوں خوبصورت چینل ہے اور میں تاں خود بڑے شوق نال انہاں دے چینل کوں ݙیداں۔ منیر حسین جام صاحب بدن دی بھوئیں تے اکھیں دے ساوݨ کوں ترس آوے تے نندر آوے۔ تیݙے نہ کھیڑے دہن تھکیڑے خدا لہاوے تاں نندر آوے کوئی فسانہ کوئی کہانی سݨوں ہا جانی تیݙی زبانی یار انجوائے کریسو محسوس کریسو مصطفی خادم سائیں ہوݨاں دا اے کلام کہ کوئی فسانہ کوئی کہانی سنڑوں ہا جانی تیڈی زبانی تیڈی جوانی دی کوئی نشانی غزل سنڑاوے تاں نیندر آوے شاہ نواز کھوکھر ایڈووکیٹ ساڈا ریگولر ویور ہے اج کل ایکشن کمپین دے وچ مصروف ہے لیکن وت وی او ویلا کڈھ کے سارے پروگرام وچ لنگ آندا ہے ساکوں یعنی شکریہ دا موقع دیندا ہے اساں اوندے بے حد ممنون و مشکور ہیں تے سانجھ بھی کریں دے کہیں کہیں ویلے

کوئی فسانہ کوئی کہانی سنو ہا جانی تیڈی زبانی تیڈی محبت دی کوئی نشانی غزل سناوے تاں نندر آوے اگو آدھے اساں تاں سرمین دے پھل دے وانگوں وٹا کے رنگت زمین چمسوں او روح دا راجہ سجاک دھرتی تے پھیرا پاوے تاں نندر آوے اجاں تاں سائیں دے فجر دی خادم اجاں تاں سئیں دے ہجر دی پہلی فجر اے خادم ابال نہ کر فجر دے شامی سفیر سجھ کوں سفر تھکاوے تاں نندر آوے السلام علیکم محمد رفیق سہاگ آف کوٹ سلطان بسم اللہ دعا کرے سئیں ساڈے پینل واسطے سائیں میں دعا گو وی ہاں ساڈیاں محبتاں وی تھوڑے نال ہن بھرا میڈا تاں اج کل دے موسم دے نال ریلیٹڈ کہ تیرے ناں تے بارش عاشق اے سارے وطن تے آ متاں مینہ تھی وے مارکا جیو جی ٹھڈ دا ماحول بڑا کھڑے دعا منگو کہ اللہ پاک مینہ دے وے ایں خشک سردی تو اللہ پاک بچاوے کہ خشک سردی جیڑی اسی نہ بجھارتاں اوکھیاں گھتیاں ایوے سائیں بجھارتاں بالکل اوکھیاں ہیں سائیں میں والا تھوڑا جہا آسان کر کے پڑھنا سائیں کہ چاتم پیار کولوں

سٹم لاچار کولوں یعنی کہ اتنی یعنی میکو جتنا خوبصورت لگتا ہی اتنا ہی وہ گندا ہی فن پچھم گامن سچار کولوں پتے میں کہیں سیانے کول ون پچھے بھئی دیسان دے ایڈا سونے ہے اتنا یو سچ اے یا کوڑ اے اے کیش اے تاں مراد اے کہ ایندا جواب ایندے وچ اے تاں اگر کوئی بندہ کوشت کرے سی تاں بھائی ضرور ایندا جواب لب پوسی تے باروں آیا ماما دھنا سر منا تے واپس بھنا یا سر منا تے پچھاں بھنا دوہیں بجارتاں ساڈی ثقافت نال ریلیٹڈ ہن سئیں رائے بے وس صاحب نے بجھارت بن چھوڑی ہے سئیں آدھا کرتمہ ہے سئیں دا جواب بالکل سئیں کرتمہ ہے سئیں اے محبتاں بھرا دیاں سئیں اج دے ونر ان سئیں سردار رو بے وس صاحب اج دے پہلی بجھارت دے جہیں بھنی ہیں او سئیں سردار صاحب بہوں بہوں مبارک ہوئے تو سارے اج دے پہلے ونر ہی وے سئیں تاں میں یا منگدا بیٹھا ہمی کہ تیرے نا تے بارش عاشق ہے سارے وطن تے آ مت می تھی وے تیری چپ توں کال کریہ مارے لب چول الا مت می تھی وے ہاں مٹھے تانگ دی تریہ کولو لب چول الا مت می تھی وے اساں راکب منگ منگ تھک پہ ہیں منگ آپ دعا مت مینہ تھیوے مختیار راکب سائیں دا کلام ہے سائیں اے انتہائی میٹھا بھرا ہے ساڈا ایندا تعلق جھنگ دی پٹی دے نال ہے یار جھنگ دی پٹی والے لوگاں دے وچ نا چنہاں والے لوگاں دے وچ درد کمال ہے یقین کر گنو کہ راؤ بیوا صاحب میں شاعری دے نال شغف رکھدا میں کو چنگی شاعری سنن دا پڑھن دا بہت شوق ہے میں مختلف شعراء دا کلام پڑھدا

اے اسیں ساڈی بجھارت محمد خلیل کھرل صاحب سانجھ کیتی اے۔ اصل یار لکھائی وی چٹی اے تے میں سویٹر ای چٹی پاتی بیٹھاں تاں جیڑھے ویلے میڈے کولوں او صحیح نظر نی آندا جیندی وجہ توں میں تہاڈے کجھ میسج خلیل بھائی اگنور کریندا بیٹھاں کیوں وقت ونجیندا پئیں اپنڑاں میڈے سر دا سائیں او رستہ پئی اج نکھڑن جیکر بنڑدا ہے تاں ݙیکھ سبھئیں او رستہ پئی اڳوں آہدے میں جاݨ دا جاݨے مونجھ تیݙی کیا ݙیہدا پئیں او رستہ پئی اڳوں آہدے سئیں میݙے مخلص بݨ میݙے مخلص پن اے مضطر ہݨ تیکوں وارے نئیں او رستہ پئی کیونکہ تھوڑا کلام بہوں خوبصورت ہے سئیں لیکن جڑے ویلے میں پڑھن لگداں ہوں ویلے کوئی نہ کوئی ایسی یا تھی ویندی ہے تو میں گال کرنا بیٹھا ہاں کہ سارے این وسپے دے شعراء دے وچ کہ کمال دے لوگ ان سے عزیز شہد دی میں جتنی تعریف کر گنا میری زبان کو اتنی لیاقت ہی کہنی کہ میں شہد صاحب انہوں دی شاعری دے وچ انہوں دے شان دے وچ کوئی لین آکھاں

تاں مضطر کاظمی سئیں، شئیں کاظم سئیں، ایں مومن مولائی سئیں اوندے کنیں بعد صفدر کربلائی سئیں اک کمال دے ایں پٹی کوں ذوق شاعری دا اور کمال دی شاعری کریندن لیکن جیڑا درد چنہاں دی کمر دے لوگاں دے نا

پہلے موڈھے تے ول چولے تے تن اسمبلی بھوئیں تے ڈھائے پئی اگو آدھے کہ جیویں میت تابوت اچ آ ویندا ہے ایویں خاک دی گود اچ لہ گئی ہک وار حیات اتھو دھوں اٹھیا ہے مڑ شکل سیاب تو رہ گئی یعنی یہ جڑا درد ہے نا سہی سرائیکی شاعر آصف مجید آسی کور سلطان لیا آصف مجید آسی بھائی جیو پائے وسو پائے شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے تے شالا تتی واہ نہ لگے جی میں ساڈے نال الیندا گئیں اگوں سائیں بے دے نال الا دیکھیں کوئی کتنا ظرف دا مالک ہے ہر پار کوں وت ازما ڈیکھیں تیکوں تیڈے ناں دی قو اوسی ساکوں سانول سینے لا ڈیویں جڈاں شوق نباہ دا تھی آوی ساڈے مضطر پیر ولا ڈیکھیں سئیں اج اتفاق نال کہ میں سویٹر وی چٹی پاتی بیٹھاں تے اتوں میں لوکار چٹی پاتی بیٹھاں تے جیڑی تہاڈے میسج تے لکھائی ہے او لفظ اگو پچھتے تھی ویندے نو کریں دے تے اساں او کو صحیح طریقے نال شاید ادا نہیں کر سکتے پے تا ایک بیا تک میں انہاں دا سن تے اگو آدھے پچھ رو کے صد تقویم چماری مستور یہی رن کیا رن تائی یعنی میرا اکھن دا مقصد ہے کہ جی واصف شاہ ہے کہ وے ہن بڈھن اچ فائدہ ہے آصف شاہ دلدار کنارے لاؤ کوئی نہیں یعنی انہاں دی جڑی شاعری ہے نا سی اون دے وچ درد دا کوئی وکھرا انداز ہے درد تو سارے شعراء نے بھی لکھے جڑا کہ محسوس بھی تھیندا ہے شجاع آبادی سائیں دی شکل دے وچ سارے کولو شعر موجود ہیں جے ملک دے مخلص دیتا ہیں آ دیکھ ویران وسائی پہ ہیں توݨے ریت پتھر اے پتھر میں ہر ہک دا معیار بݨائی پئے ہیں اتھاں بکھ غربت دا ناں کینی اے جا خاص نظام چلائی پئے ہیں تیں ملک مدثر لٹ کھادے ساکوں اتھ مسکین ہولائی پئے ہیں ہیں محمد خلیل صیب سانجھ کیتی اے سئیں منور حسین جام صیب آہدا پئے ہائے ہائے تے واہ واہ تے واہ واہ دوستو میں کہیں دوست کو نہیں آکھا کہ پروگرام کو شیئر کر چھوڑو لیکن ایکو کیتا کرو ان پروگرام دے ودھارے سانگے ہاں ایکو اپنے وال تے شیئر کر لیتا کرو خاص طور تے جڑا میں کل پچھلی رات میں جڑا قصہ گتا ہی نہ سی یقین کرو کہ ساری ثقافت دا اس تو خوبصورت قصہ بھی ہے کوئی کوئی نہیں

دوستو اساں ماں بولی دی ہر او چیز کٹھی ودے کریندے ہیں جیڑی سارے کو رس گئی ہے اساں اپنی ثقافت دیاں او چیزاں جڑیاں اساں چھوڑ چکے ہیں ہوں دوبارہ اساں واپس آن دی حتی الامکان کوشش کریں ودے ہیں بھائی کہیں طرح میں او واپس ول آویں تاں اساں مطلب دوستاں دے نال انہاں دی سانجھ کروں

تئوں در تے تاغ اہین ایسن صدمے صحت دے وچ تئوں در تے تاغ ولائی پئے ہیں سائیں تھوڑا جہا مشکل ڈوڑا آ گئے میرے سامنے تاں شاید میں کو صحیح طریقے نال پڑھ نہ سکیا تے میں کوشش کرنا کہ ان دی کھیل دا کھیل اچ جادو ہائی ان دی کھیل دے کھیل تے بھول گئے ہیں ان دے اوکو مل کے احساس تھی ہے نہیں نہیں ملنا مل تے بھل گئے ہیں اے راشد دریا الفت دا نہیں ٹھلنا ٹھل کے بھل گئے ہیں ان دے دل نہ آئی ساری دل وانگوں ان دی اپنی دل تے بھل گئے اساں اپنی دل تے بھل گئے ہیں بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے رو بے وز صاحب میرا چانو بندے کون ہیں جنہ دے کاون ویرل کسے تھوڑے وال توں جنہاں دے گاون ویرل تھئے تھوڑی وال توں ساڈے وسبے دے ہن سیں کھوکھر ہن بیسیکلی گوندو تے انہاں دا گھر ہے انتہائی غریب اور مفلس لوگ محنتی ہن دیہاڑی ڈپا کرن

کہ غریب تے شل کوئی نہ ہوئے تا ہن ماشاءاللہ پوری دنیا لال حسین کو جان دی سائیں کہ کمال دا سنگر ہے اے تاں حالے اساں یعنی جڑے انہاں دے پروگرام کو اساں یعنی کیپچر کرنے ہیں وہ شادی خوشی دے موقع تے کرنے ہیں بیسیکلی اے چونک تے بیگ سنن دے گلوکار ہیں کہ ایہ ایویں بہہ ونجن تے ایویں نال نال تھوڑی تھوڑی ایویں دول دی تھاپ پووے۔ تساں انہاں کنے اسی آلا بندیال سنڑو، تساں انہاں کولو پنجاسی آلا تارے درد سنڑو، منصور ملنگی سنڑو، احمد خان ملنگ سنڑو، تھوکوں مزہ آویسی، تھوکوں پتہ لگسی کہ سرائیکی گائیکی کیا ہوندی ہے۔

اے جیا سائیں میں انہاں دی پہلی ویڈیو توں ڈیدھا امنا تھواری وال دے ذریعے نال سائیں او کمال دے سنگر ان سائیں وسو پے جیو پے شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے تے میں آدا بیٹھا امی سائیں بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھاویں پاج پا بھاویں سیر پا پا چند چٹی چاننی وچ پا چن دی چٹی چانݨی وچ بھانویں رات دے سخت اندھیر اچ پا پا کہیں دشمن دی فوت کیتے یا جھمر دے کہیں پھیر اچ پا را رلدے شاکر کنگن ہیں بھانویں ہتھ اچ پا بھانویں پیر اچ پا میݙی صحت سیاہ اے رات وانگوں تاں رات کوں ݙر لڳدے محمد خلیل صیب سانجھ کیتی پئن میک مخلص یار وی چھوڑ ونڄن حالات کنوں ݙر لڳدا ہے اگے لک چھپ توں ڈر لگدا ہا ہن جھات کنوں ڈر لگدا ہے متہ مضطر میݨے وات ݙیوے اوقات کنوں ڈر لگدا ہے واہ واہ تے واہ واہ کل خواب ݙٹھم جو مر ڳیا ہاں یگ سوگ منیندا رہ ڳئے۔ کوئی چار جنازے میݙے دا اعلان کریندا رہ ڳئے چن اوروں ویاروں ٹر تاں پئے پھل پیر گھلیندا رہ ڳئے ڳئے غیر جنازہ چا شاکر او پیر دھویندا رہ ڳئے۔ کمال دی ای سانجھ کریندے ٻیٹھن دوست تے پروگرام بیسیکلی میݙا وقت ادھ گھنٹہ ہوندے ہک بجھارت بھتی بچی کھڑی اے او تساں بنو چا میں تھوڑا جیا ایویں ثقافت دا رنگ پیش کراں تے میں پروگرام ختم کراں کیونکہ جیڑا رات قصہ ہوندا ہے اوں رات پروگرام گھنٹے تے پہنچ ویندا ہے لیکن تساں فرمائشاں وی اج کوئی نہیں کیتیاں بہت ساری فرمائشاں کروا تاں شاید پروگرام لمبا تھی ویندے آ فرمائشاں وی تھوڑیاں مک سوتیاں کہ باہروں آیا ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا اے ساڈی اج دی پہلی بجارت جیڑھی کہ حال تک کائے نی بنی آکھو تاں میں بجارت بن چھوڑاں کیونکہ پروگرام دا ویلا مک ستا ہے تاں اے بجارت ہے سیں پیوا آدن سی گوں پرانے دور دے وچ جیڑا ویلنا ہوندا ہی نہ سی ایویں چلیندیاں نہ عورتاں تے کپا ایویں وچ دیویں نہ تے کپا کو اندر چھ گندا آئی تے پیوے کو والا پشتے بھکا سلیندا آئی سیں تاں اے بیسیکلی اے پیوا ہے سیں ساݙی ثقافت دی ٻہوں پراݨی ایجاد ہے سئیں اے ویلݨا۔ کہیں ویلے منور حسین جان صاحب جواب غلط ہے۔ میں جیڑھا جواب ݙے چکاں ایندا اے جواب ہے۔ ٻاہروں آیا ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا تاں اے ہے بیسیکلی پیوا کپاہ دا بیج۔ پیوا ہی کوا دیں جلے روئی نکل ویندی ہے ویلن چوں تے اے جڑے پیوے ہی نے پشتے ڈھاون لگ ویندن تے پاروں آیا ماما دھنا سر منا تے پچھاں بھنا تا میں منیر کیسرانی صاحب کہیں ویلے صرف ثقافت تے ہی گفتگو کرے ساں کہ ثقافت ہے کیا؟ ساری سرائیکی ثقافت شروع کرݨ توں تھئی ہے۔ ثقافت دے وچ وقت دے نال نال تبدیلیاں کیویں آئیاں ہن۔ ضرورت ایجاد دی ماء ہے۔ لوگ کیویں پہلے غاراں چ رہندے ہن۔ تاں کیویں آہستہ آہستہ انہاں تک لباس میسر تھئے۔ کیویں انہاں وحی دی ابتدا کیتی ہے، کیویں انہاں کھوہ بݨائن، کیویں انہاں کتھوں کتھوں شروع کیتا ہے تے مکمل حال ݙیساں پرائیتی بھئی ثقافت ہوندی کیا ہے، ثقافت انسان دی ضرورت کوں آسان کرݨ واسطے جیڑھا حربہ ہے یا تاں کوئی آکھاں کہ کئیں معاشرے دے رہن سہن دے طریقے ہن تاں جیڑھے انہاں دے ریت و رواج ہن، رسم و رواج ہن ہوں دا ناں ثقافت ہے۔ انشاء اللہ کئیں ویلے ان تے مکمل گالھ مہاڑ کریساں تاں پروگرام بہوں اگو تے لگا گئے ٹائم بہوں ڈھیسارا تھی گئے تاں میں تہاڈے کولوں اجازت چاہوݨ دا طلبگار ہاں لیکن کوئی چیز سننا چاہندے وے تاں میں تہاکوں سنوا ݙینا جے کوئی یزداں چ پرکھ کے پچھتایا اے رو بے واسے بعد اسی آپ کا علاقہ سی میرا علاقہ فتح پور تحصیل کروڑ ڈسٹرکٹ لئی اسی میرا دولت خانہ فتح پور دے نالے میں سوری دولت خانہ دا بیٹا غریب خانہ سیں میرا غریب خانہ فتح پور دے نال چک نمبر دو سو ترتالی ٹی ڈی اے دے وچ چا شہرت والے تے میں سیواگ فیملی دا چشمہ چراغ ہاں تے ایک چھوٹی جڑی کمپنی دے وچ میں ملازم ہاں لیا دے وچ میری پرائیویٹ کمپنی دے وچ نوکری ہے سارا نہیں اپنی روزی دے ہلے حوالے کر کے این ویلے رات دے جلے ویلے تھی نے تو سسٹینڈاں دے نال کٹھے تھی باندھے ہیں جے کوئی یزداں پرہ کے پشتایا میں او پر پیچ اسرار آں جتھ روشنی دا کوئی رشتہ نئیں میں او محروم مزار آں جیندا واحد علاج محبت ہے میں او زندہ دل بیمار آں تے جیکوں ناں دے نقطے بات ڈسن جیکوں ناں دے نقطے بھار ڈسن میں او شفقت بزدار آں تے شفقت بزدار سئیں انہاں دے کلام تھوڑا جہا اگوں تے ودھاواں چا چلو کچھ دوست جڑے پروگرام کو ڈیندے پئن کہ میکوں اج ہوش آئے میں غلطی کیتی یار جیکوں سݙا منہ وچھوڑے ݙتے اے خدا میکوں تیں ہیں غریبی ݙتی تیݙی مخلوق رستاں تے لوڑھے ݙتے تے کلی جھا تے جو کہیں ویلے کھیل آندی ہئی مر کے دھروکڑی ہنج مل آندی ہئی یا پراݨی بیماری اے گھر کر ڳئی یا طبیبیں دوا میکوں تھوڑے ݙتے بے وفا میݙی زندگی تباہ کیتی تیں ݙس کݙاہیں کرم دی نگاہ کیتی تیں پہلے آکھیں اچا میݙا راہ چھوڑ ݙے کیوں تئیں ایویں میکوں دھکے دھوڑے ڈتے تے اگوں استاد صاحب ہونی آدا بیٹھے سیں کہ اپنی قسمت دے دانے کو کھا نہ سکیم چار ککھ آلنے دے ہنڈا نہ سکیم تے برک باراں تاں افلاک دی ڈات ہئی بھویں بھوالی ڈتی وا جھلوڑے ڈتے تے کیوں نہ شفقت محبت بھلا ڈیواں میں لگے الزام سینے چھپا ڈیواں میں یادگار اے ایا بے وفا ڈھول دی ساری عمراں دے جئیں میکوں چوڑھے ڈتے اے جناب آپ دی محبت اے جو باوجود تھکاوٹ دے تساں سارے واسطے وقت کڈھیندے وے میں بیسیکلی اپنی سرائیکی ماں بولی واسطے وقت کڈھینداں دوستو امیر حسین کچر صاحب خان صاحب بہوں چر کیا اے پروگرام مکائی بیٹھاں انشاءاللہ بدھل ڈیاڑے رات کوں نو وجے میں سرائیکی لوک کسہ گھتے ساں میڈے قصے پلے بدھے کرو۔ اے قصے سناون آلے لوگ ہن کوئی نئیں۔ تاں میڈی کوشش ہوندی ہے کہ میں کوئی نواں قصہ گول کے تہاکوں سناواں۔ انشاءاللہ میں تہاکوں قصہ سنائیساں کراڑ دا تے جٹ دے پتر دا۔ انتہائی خوبصورت قصہ ہے ساڈی سرائیکی ثقافت دی اوندے وچوں جھلک نظر آسی ساڈے یعنی پاکستان دی پارٹیشن تو پہلے دا یہ قصہ ہے کہ کراڑ کیویں مالدار ہیں سارے لوگ کیویں غریب ہیں کیویں انہاں کنے قرضے چیندے ہیں کیویں مقروض تھیندے ہیں پیو قرضہ ݙیندے ݙیندے مر ویندے، پتر ولا قرضہ دے وچ پیو دی جاہ تے وک ویندے۔ انتہائی خوبصورت قسم دا لوک قصہ ہے جیڑھا کہ میں بدھ دی رات راتی نو وجے تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش کریساں۔ اپݨے میزبان عباس سواڳ کوں ݙیسو پرسوں تک اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔